Banya düşen widjaňam goýsana diýýär. Bol bol. Ana banya şu taýsyna. Ertiriňiz haýyr aklym gowmy ýa-da ýalan oturdyňyzmy sag bol. Meň rejimim pozuldy. Hawa. Şu wagt Türkiýäň sagady bilen gidemizde-de ýene sagat onda turdugym bolýar. Onda tursam meň üçin giç. Şu wagt Türkmenistanda on ikide turdum. Iki sagat oýnaýar-a şolar. Gowumy ýagdaýlaryňyz? Giçmi dur bir günaýdyn diýýän, gowy sözler diýýän ylgap barýaňyz käbiriňiz. Haýyrly gün bolsun, haýyrly hepde bolsun, haýyrly aý, ýyl bolsun. Garaz, şon ýaly. Bolsun. Bakal galmandyr öýde gyzym. Bakal galmandyr. Kofiýam içer menem. Bu gün kän uýaňjakka ýygyrýaňyz. Kän näme. Özüm gowy görýän şon ýaly içmegi. Şon ýalak. Nesip bolsa. Bu gün näme edýän? Bu gün aýdar. Banýa düşen widjaňam goýsana diýýär. Bolar bolar. Ene banýa şu taýsa ene-de ýüzümi ýuwýan aklym. Ene görşüňiz ýaly. Serediň gyzlar oglanlar näme aýtjak bolýan. Öňki ulanan sabunyň gutardy ene serediň şu taýjygyna ba. Bu näme diýýä diýýäňiz şeýce boş beriň muny şuňş taýjygyna bakylym şony ýenede köpürjikletseň ulanyp bileň ýöne men özüm okluptusa geçdim diýdim a howam çalyşýany üçin okluptusa ýuwup başladym düýp şoň üçin her gün maçalka edeňzok almak üçinem sekiz altmyş bir segsen üç segsen üç segsen ýedi den alýaňyz bormy her gün däl A şeýle günlerde bu tarap bilen ýuwuň, atak hepdede biram maçalkalaň şeýdip. Ba makalym her gün maçalka etmek gadagandyr. Ine hezil edip sabuna ýuwuň. Şeýdip çyka görkezeýin diýdim, şeýle geýinýänim bilen Güläleklere gitýä. Wiý, Güläleklere gidýänä Gülälek bilen işlenme. Soň Batyr gelýä, soň Aýmelek hom magazine gitmeli nesip bolsa. Garaz, täze ýükler gelipdir, olary görkezişdirjek, zat etjek. Şolar ýalak. Güneş kremim ýok, ynanýaňyzmy? Güneş kremim ýok! Indi häzir baryp aljak, nesip bolsa. Iki ýüz manat beripçikka. Hawa, ýalňyş eşitdiňizok, satýarlar, maňa mugt berýärdirler öýdýäňmi? Ýüzüňize derman, ýüzüňize em her gün, her gün çalmalylar ine. Şeýdip köp kişi irden-agşam çalsam bolýarmy diýipdir. Asyl güneş kremi, buny irden-agşam çalyp bilýäň. Güneş kremi o zat näme şo. Dört sagat, bäş sagatdan täzeläp durmaly, astynda bolmalysy. Ýukajyk edip çalmaly.

Indi saňa bagly nesip bolsa. Şu wagt geldimi?
Dün agşam geldi.
Dün agşam.
Üçen pakyr bar şu. Size näçe bahasy bu kada? Iki nemelik. Öz bahasy 240 manat dönüme skidka goýmaly zatlar. Ha skidka mı? Menem edeýin ya.
Galmajak galýaň da bizden. Hmm. bizden galmajak galýaň. 63 lük. elli on nol bir her gede on aralygyn bilen ýalňyşýan bella balyň sahran edip şu wideony gaýrat edip kyn görmeseňiz uçýan pakyrba pakyrbal edip ýapyn şuny aşak ondan soň spal nakitka hawa näme isleseň aryz arkaýyn şuny ýalak renkler görnüşlerim kän eken alyp bilýäňiz
boldy batyr
Serediň bir zat görkezjek. Laýk zadam gerek däl. Ýöne prosta görkezjek. Şu zat gaty gowy zat. Näçe şuň bahasy seň satyň? 240 manatdan.
240 manatdan geregine diýýän bahamyz. Jaňa deňizde 240 diýip durmaz. Hökman Ýusup skidka eder. 63 luk 50 10 01 telefon nomeri. Baýdajyga basyp sahranyp etseňiz bolýar. Geçmäň. Men göni size baha aýdyp geçjekdim. Muň bahasy näçede? Iki ýüz altmyş manat.
Iki ýüz altmyş manat diýmez meselem. Raňajaňyzda hökman skidkadyr. Şuň şul galyň hilegidir, gaty galyňja hä muň? Hawa. Ýemelije. Serediň pled edip ulanyň, spalna nakidka edip ulanyň, ýere pakrbal edip ulanyň, öz işiňiz, öz meseläňiz. Garaz şu-şo diýjek bolsaň, näçe sanam reňkleri bardyr, ine, görüşiňiz ýalak. Siz jaňa deňizde prosto ne iki ýüz kyrk diýdiňmi? Hawa. Iki ýüz kyrk diýmez. Muňa-da iki ýüz altmyş diýmez. Hökman, hökman skidka bolar, men size şony aýdyp geçeýin. Bäş ýüz otuz bäş gerek, serediň. Ine, bäş ýüz otuz bäş manat göni baha aýdýan gerek. Bäş ýüz otuz bäş manat bolmaz şu jaňa deňizde. Hökman skidka edip berer. Şuny açyp görkezjek bolýan men size. Aç köke daýym gone. Sere görnüşleri kän ine. Ine serediň ýene bolsa. Şu suratda näme görseňiz şodur. Bular 500 manat. Ha bular 500 mi? 500 hem bolmaýar şu jaňa. Olardan hem skidka bolar.
Skidka bolar hökmanda. Görnüşlerini görkezýän Ýusup sen men görkezýänçäm sen açyşdyrakly. Ine görýäňizmi?

Iki sanam ýassyk daşysy bar, biram prostini bar. Şu platenselere serediň galyňlygy kameradanam geçip durandyr muny. Görýäňizmi? Meň bilenem deň bardyr görýäňmi? Indi şuda şolar dälmi? Hawa hawa indi. Indi açyp görkezjek men size şuny. Bahasy näçe dogan şuň? 140 manatdan.
140 manada bundanam skidka bolar. Jaň edeniňde 140 diýip durmasyňa. Hökmanmy kaçestwasyny prosta gelip Bilen bilýä-da eýäm nähilek zatdygyny, ýüz kyrk diýip durmaz. Görnüşleri gaty kändir, sanam, görnüşlerem. Hemmäňize-de ýetýä özi. Ine, serediň, ine bärde-de görnüşleri kän. Bahasam ýüz kyrk ýöne, ýüz kyrk diýip durmaz. Skidka eders. Jaň edeňizde arkaýyn Ýusup şo görkezen nemeleň nirdedi ýa ýene bir zat görkezjek ony. Dur şu platenkaň yzyny görkezeýin nekeýan ekenlaý. Sizem suraty düşürip alyp galyp bilersiňiz. Şu taýsam asylýanja muny. Görýäňmi? Gatyr.
Gatyljak bolýa.
Boldy.
Ýassykdyr öýtsem ýorgan ekenä muny. Bahasy näçe muň? Üç ýüz segsen manat.
Iki adamlyk. Seret.

Mhm. Indi bular Atel näme diýip gidýär-de, e, türkde şu şu taýda näme diýip bilýär. Hem e, atlas hemem ýüpek garyşykly prostin podýadýalnyk şu ýakyndan görke. Şuň bahasy näçe? 1150 manat.
1150 manatdan. 1150 ýere skidka bolar. Atlas diýseň köp adam göz öňüne Däl. taýýan bolup göz öňüne gelýär. Ol Ýüpek däldir. bol, ýüpek.
Arkaýyn alyp bilýäňiz. Görnüşi kän eken bularam reňkleri kän. Bulaň bahasy näçe? Olar bir müň bäş ýüz manat.
Skidka bolar.
Ata seret. Bir zat görkezjek bolýanam şuny ýakynladaly. Şul wyşywka ine. Bahasy hawa bahasy. Bir müň bäş ýüz manat. Bir müň bäş ýüz manat.
Ýöne bir müň bäş ýüz diýip durmarys. Skidka bolar.

Jaň edip alyp bilýäňiz. Ine. Bulam edil şon ýa pagta bolup gidýä. Ine.
Serediň. Bulam nemeli, dantelli. Krem, kapuçino, pudra reňk, üç reňki bar. Bulam edil ýankyýalak dört ýassyk daşyly bolup gidýä komplekti. Bul bir müň bir ýüz manat bahasy. Seret, Şu zat bar akylym. Laýk goýsaň goý, goýmasaň halanyňy et-de, hä? Ýöne, men size aýdaýyn, şuň bahasy näçe? 795 manat.
795 manat, ýöne skidka-da bolar, hä? Seret, çift kişilik diýýär, iki adamlyk prostini bar, iki adamlyk neme, ýorgan daşysy bar, ondan soň ýassyk daşysy bar, garaz, komplekt üçin. Esasan, prostyny ulymy diýip soraýan klientlere hökman ulydyr, iki kyrka, iki altmyş wolt gidýär prostyny. Ine-de reňkleri.
On dört, on bäş sany reňki bar. Prosta bar-a, käbir adam başga ýerden iki müň manada, üç müň manada alýar-da, aga öýdýär, kaçestwo şom diýýär. Siz prosta alyp barlap göräýiň, ýöne olar bar-a, satmalymyş diýseler, abardyp, çişirip satýar, şo bir zat akylly. Girip pro ýöne nemesini barlap bilýäňiz şulaň. E, kaçestwasyny barlap bilýäňiz. Üçin mara platensa çyklar soradylar da gijijek gijijekle ine. Şjagazlar. Onuň litsavoy köp soraýaňyz Türkmenistan ak magazynyňyzda ýokmy diýip. Şular ba ken görnüşimiz mähwana prosta gelip özüňiz alyp bilersiň. Ulurak görnüşde bar ine. Onuň soň bular ýalak

Biz ýöne on ýalak zady ýokdyr arkaýyn. Bu näme? Ýaňky ýassyklar.
Hä ýaňky edip geçenlerimiz. Şu taýda öňräk turupdylaý şuny. Urşup aldylar. Şu zady. Sende-de dört ştuja galypdyrmy? Hawa ýene gelýär ýolda. Dört sanjak galypdyr.
Şuny skidka edip beräý näçä edip berjek?
Üç ýüz elli manatdan mereýin skidka edip, dört ýüz manat öz bahasy. Üç ýüz elli manat akylym, ine, serediň, öz bahasy dört ýüz elli manat skidka alym. Dört sanjak reňki bar. Bir reňki görkezeýin. Iki reňki jaň edeňizde surata düşürip alar ýaly sahranda ediň. Ondan soňam. Ine, bul reňk hem ma, biram hany hol reňk ba görkez akyl. De. Ine, 50 10 nol bir 63 lükdir. Şoňa jaň edip şulaň birini zakaz edip alsaňyz, welaýatda bol, sen bärde bol, hökman dostawka edip bererler. Bu näçeden? Muňa bir 600 manat, 2 sança ko, ona mana gön skidka 550 manatdan beren. 2 sança wa pike takyp. Bira şul, biram bul. Ine, bu görnüşini hem görkezeýin. Saňa zakaz edenlerine diýenler. Ine, iki görnüş.